Rĩu thirikari nene nĩĩrutĩire gũthomithia arĩmi kuuma kauntĩ-inĩ ya Nyandarua harĩ kũhũthĩra wega maĩ marĩa maumaga ndemu-inĩ na rĩu maĩ maya arĩmi megũthomithio ũrĩa marĩhotaga kũmahũthĩra nĩgetha mahote gũkũria irio ciao makĩhũthĩra njĩra ya irrigation. Mũrũgamĩrĩri wa maĩ. kana Cabinet Secretary ũrĩa ũĩkaine ta Ciciri Kariuki nĩaugĩte atĩ thirikari ĩrarĩ na itanya o ta ikundi iria irarĩ na kĩoroto ta kĩu thĩinĩ wa matũra maya. Nĩ tuga gũkũ Nyandarũa eh, twĩ na project eh, o nyingĩ no iria ciĩkuo nene nĩ project twĩ nayo haha Karaũ ya sewerage tondũ Karaũ gũtikoretwo na sewage kana system ya gũkua maĩ marĩa mena gĩko na kũmathambia na gũtikoretwo pia na maĩ connections maĩ maiganĩte. Oho Ciciri nĩarĩkĩtie kũmenya atĩ mũbango ũyũ wa maĩ ũrĩa thirikari ĩratabanagia ũrarĩ na ũhoti wa kũigana wa kũhũra njeki harĩ ũrĩmi wa agri business kana ũrĩmi ũrĩa ũĩkaine ta ũrĩmi wa biacara. Ciciri nĩ augĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũkũguna arĩmi na oho nĩ ũgũtũma kaunti ĩthereme makĩria. Arĩtie mĩario ĩno arĩ icera-inĩ rĩake icigo-inĩ nini cia Olekau na Milanginĩ kaunti-inĩ ya Nyandarũa. kũrĩa aracerete kuona mĩbango ya maĩ ĩrĩa thirikari ĩrathondekaga harĩa ĩkinyĩte. Project ici ciothe ciĩ gũkũ nĩ wega kũririkanaga na tũgacokeria mũgathe president ngatho tondũ korwo tiwe eh, no tũrĩ athĩna na nĩkĩo no ndĩmũcokerie ngatho mũno ũmũthĩ kũrĩa araruta wĩra nĩ ũroneka na aikari a gũkũ nĩ manjĩra nĩ makenete tondũ nĩ wĩra ũroneka. Oho nĩmongereire ndemu ya Mũmbi ĩrĩa ĩ Ole Karau na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni mĩrongo ĩtatũ na inya na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩria mweri-inĩ wa ĩtandatũ. Oho nĩmongereire ndemu ya gwa Kĩongo na ndemu ya Rũtara ĩrĩa ĩkoragwo Mĩrangi-inĩ. o hamwe na imwe nyingĩ. No iria ciĩkuo nene nĩ project twĩnayo haha Karaũ ya sewerage, tondũ Karaũ gũtikoretwo na sewage kana system ya gũkua maĩ marĩa mena gĩko na kũmathambia, na gũtikoretwo pia na maĩ connections maĩ maiganĩte, na population ya Karaũ no ĩrakĩambambata. O hamwe na imwe nyingĩ iria ituĩkanĩtie kauntĩ-inĩ ĩno nĩ igũthondekwo nĩ bondi ya irrigation, kana mbũndi ĩno ya maĩ ĩrĩa yũĩkaine ta National Irrigation Board. CS nĩorĩtie aikari a gũkũ mahĩmbĩrie ũrĩmi mwerũ wa tekinoronjĩ mũno thĩinĩ wa icigo iria ciũmagĩrwo. No tũrĩ a thĩna na nĩkĩo no ndĩmũcokerie ngatho mũno ũmũthĩ kũrĩa araruta wĩra nĩ ũroneka na aikari a gũkũ nĩ manjĩra nĩ makenete tondũ nĩ wĩra ũroneka. Harĩ mũbango ũyũ, arĩmi nĩ megũthomithio kana kuonererio ũrĩa mangĩhota gũkũria irio nyingĩ o hamwe na mboga na matunda. Ũrĩmi wa thamaki naguo nĩ ũgũthundũrwo harĩ mĩbango-inĩ ĩno. Aikari rĩu mena gĩkeno nĩ amu rĩu mũbango ũyũ ũrĩa marawetereire mĩaka mĩingĩ rĩu nĩ ũkinyanĩire. Niĩ njĩtagwo Paul Waithũngũri wa Ngũgĩ. Na ndĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ rĩa Mathathi, na nĩ tũrĩ na ngatho nyingĩ mũno kwĩ Ngai na thirikari itũ na atongoria aitũ nĩ tondũ wa gũtũririkana thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Ndemu ĩno yakirwo mĩaka mĩingĩ mũno, twĩragwo yakirwo mĩaka-inĩ ya 1940s. Ha marĩtwa makwa, njĩtagwo Teresia Nyagũthiĩ wa Gacaũ, kuma itũũra rĩa Mathathi village, Kaimbaga. ward. Na tũrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa project ĩno itũ ya Mobi Dam Irrigation Project, ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtũteithia especially aikari a gũkũ, na njĩra ya mahiũ maitũ, na njĩra ya kũrĩma, na njĩra ya kũnyua. Ndemu ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩrĩ na ũteithio mũnene mũno mũno thĩiniĩ wa itũũra rĩrĩ. Handũ-inĩ ha Gĩkũyũ TV ngĩkũmathĩra na mohoro mũkũikũ mũkũikũ rĩakwa nĩ Joe Kariuki wa Wangũi.